Macalo lalok ma megi ma pire atelo wigi, amito ni agam lok i kom Extension Order ma Minista, me Northern Uganda, Honourable Minister Kwe Cwiny olwongo lutela ma i Northern Uganda ni cakke ki i Moruto nio i West Nile ma oyaro ka maleng bot lutela ni Executive Order 3 Lagit lobo General Yoweri Museveni omiyo kacoli ma onongo gik i dwe mukato-ni. Lagit lobo doki omedo nino pyeraryo ma nyuto ni Executive Order-ni dong gik wa i nino dwe pyeraryo. me dwe me apar. Dong macalo latel acoli, an lokka tye kit man ni lworo romo bedo tye ki tung bota pien genwa macalo acoli. Onongo tye ocung i kom Executive Order Three ma ladit lobo omiyo Kacoli ni ogwoko nyongo. En aye gin ma dong wan pud wanong ki bot gamenne ma General Museveni madit pi Acholi. Pingo awaco kit eno? Atamo ni Acholi wun wungeyo ni lweny obedo i lobowa. Lweny obedo i lobo Acholi. Lweny matek bicakke i pyeraboro wiye abicel. Kare ma lweny ogik, pe kiculo acoli kit ma wi lobo mito ni ka ma lweny obedo iye omyero kilargi ki dwoko kerogi bot acoli. Dwoko kerone enini, me culo lobo acoli obedo in term of program kikeliwa program instead me culo dano kacel acel acel acel pi mwaki maromo apar me dwoko kero kerogi. wek gin gucak kwo calo dano me kacoli kiculo ki pi program ento kit ma bilubo mito kwede omyero kicul dano kacel acel bucara household kacel acel kicoyo dano ma tye iye dwe ki dwe lim bino.

En aye okonyo dwoko kero pa Cudan. Botwa i Acholi, kikelo gin ma kilwongo ni program. Program-mi obino, ento program-me bene pe obedo ka mako Acholi kikome calo beneficiary. Lucab obino, lucab program obino macalo gin me konyo gwoko kero kacoli, ento lucab i area ne limme okwako area man lweny obedo pe iye. Wabedo ki PRDP mono obedo ducu program PRDP bene. Area ma okwako obedo area ma lweny pe iye. Wabedo ki program madwong calo World Creation gi ducu ka in iwoto iye Acholi in pe ibineno. Wabedo ki program Plan for Modernization of Agriculture, Ka in iwoto weng in pe ibineno cain ni lim ma kit eno gamente me Uganda ocwalo ni wacodi. Dong Kobedo i cawani ma enoni, en aye oketo Acholi macalo pud lweny tye ka medde, pien lweny ma ludwogo ogik ento economic war ma onongo myero kijuk i nge ludwogo.

En gin ma oweko lime eni ni kiketo liweny i cing Acoli weki lwenye eni me ma kobedi tye ka bino i lok kom ngom ni onong Acoli tye ki gin acel keken ma gin romo cato. Gin ma Acoli romo cato kobedi en aye ngom. Dong lok angom? ma kobedo wan Acholi watye ka telle iye, kobedo lok ma tye i nyim ot i Acholi, lok ma tye i nyim lutela Acholi, lok ma tye i nyim Acholi en aye lok angom ki lok pa balalo ma odonyo i lobo Acholi ma naka ayano gin eno ni i history ma megwa. me Uganda peya waneno ee wan peya waneno kaki ma a ki cen ma gin donyo in large number kit ma komedo tye ka timme i lobo Acholi ni man komedo ka in ineno kare ma jami ni ocako timme lwak wa. Obedo ka cato ngom pien gin mo ma onongo myero gin gucat eka komgi lit, gin mo ma gineno calo gin acata wek gin enong cen-ni. En aye ngom. En aye ngom. Dong kare ma lwak kong ocako cato ngom, ngo ma otimme? Koko ocako jo ma wanggi twolo ocako neno ni ee, lweny mukene dok mito donyo i lobo Acholi. Lweny mukene mito donyo i lobo Acholi. Lok kom ngom lokke calo stages me kwiti ma yam wanwa wakwano Icaya. Kit ma kwidi lokke kwede ni bolo nio i cakke ki bolo toye nio i lava nio i piupa nio i adal i lok kom ngom Acholi tye ka lokke kit eno kikome. Kare ma.

Rwany man kit ma gavment ocako donyo kwede, compensation, ka calo i Lakaw kuca gavment o compensating dano ni ngom enoni investa gubino iye dano wa onongo oling. I ur Ye apar ka mene kati ki pozicon mapapat weng. Pozicon me acel ma okati i kabinet me ngom me ye apar-ri ma enoni ngom pa wildlife. I kare ma kicuku cuku cuku cuku lutino cuku.

Ye compensation, Jo me apar myero oye compensation wek gin gua ki i apar. Dano oyelle malo i kom Prime Minister Nabbanja. Gamente o withdrawing position eno ni. Ngo ma otimme?

ki nge dabanja bino pot ma ladit lobo oketo, Commission of Inquiry former Chief Justice Bart Katurebe en aye tye won kom ni myero guciti Guinvestigating gukwed ngom me apar mono tye i ngom pa jo mene, ngom pa Medi, ngom pa Acholi. Tim me eo ni report gi peya okato to ni pim malit i apar, ladit lobo bino. I nino dwe aryo me dwe me abongwen, Kaunda Guram waco ni, Ngom me yapa ngom pa Matti man odoko okelo tension matek i kin Acholi. Ngo ma an atye ka neno ki lok ma an atye ka waco ki extension order, executive order ma kimedo ni? Ka ineno record ma aye i lobo Acholi. Jamine kidiro mot mot mot mot ka kitemo tek ki woti diro ka kitemo tek ki woti diro ka kitemo tek woti ki diro ento en aye en ngat jo ma dong ki peke en aye acoli hmm? jo ma dong ki peke en aye acoli i lweny wa dong ki peke wa cawa ni wa dong ki lweny mo kwanyo kwo pa dano wa wa dong ki peke Kobedo i cawa-ni ka wan Acholi pe, dong waa malo me nenone ni li eni-ni mwaka-ni pe myero wadong ki peke. Eceka tip oda ma dong kiminiwao-ni. Pe omyero gikwany ki i cingwa dong, pien kobedo i cawani ngo ma tye ka timme i lobo Acholi? Ibin i bijinec? Ka in ibino i Acholi yaka icito i Lao, ka icito i West Nile.

ki jo mukene. Faktori weng ma tye woko woko woko woko ni weng gubedde ni meg pa lurok. Eh? Bini i lobo acoli. Wunen gin ma tye ka ka lok ma loko ni pe nen ada. Dong gubedo i cawa ni litino acoli ma tye i business gi gubedo ni business dong peke i cingi. Ka in icit I dye lum nyo cakke ci idonyo i nwoya nio icito i atya nio icito i ye pala ber nio icito i ibin wa en enenene jo dye tim dong opong ki me rok mulalu nyarwanda kaki mapapat welo ngom. Acholi, ngo ma tye ka timme? Hmm? Gin ma tye ka timme ni, wun lityen Acholi ma wun gubedo iwaco ni wun lutela, myero wunge ni, ka kiwaco ki, kiwac lebbe, kiket lebbe. ci leb pe bino cokcok ki gin ma gutimme calo jinocide i nge mwaka apar i Acholi. Eh, nongo wa wun bene wupe ma nongo general moni ma waco en aye general kwo en aye kwo en kwo bene en aye tye anga kwo aye tye member of parliament kwo aye tye ngo ni gin ni en aye bene nongo pe guweko wu. Eh, pien kimito tero lobo Acholi ni danne weng obed. Ma gin mo peke i cingi ci agur lwenyo kwede agur i kare ma pe kiculo can malit opong. Jo moni ma gilwongo ni agur ni ka in icito i kabedo mukene pe inongo agur ento agur agur ma lweny okelo kare me keto can i kom Acholi agur tye. Agur namba aryo ma gure dong dit, dong dit ma obuketo acoli wili kwici kwici kwici kwici en aye agur ma kitye ka cato ngom kobedo litino ma kitye ka cato ngom gangi ma kitye ka jo acoli ma gitye ka cato ngom gin inge mwaka apar nongo gin tye lutic pa dano i poto. Now jo nino ni

Mony ma gubo ni ago bikayo tayo kit wu lutela calo winy dulu lutela madongo dongo dongo dongo dongo ma wubedo ki gamene ni kiwaco ki gokwu ago ni bitayowu. Gamene kono gamene bene kit eno ago ni ma i ye acoli ni ka inge mwaka apar kikwaco ngom gi weng kikwaco ngom gi weng. Gin ma wucako timme en aye, litino-ni wuye doko doko ye to lumuku, gamene bukati ki kero pa government me lweny i komgi. Lweny enoni wang ma wi lobo winyo ka gin tye ka to i kul, blood. So ngo ma atye ka waco?

Jo ma loko jo ma tye ka koko, lutela ma tye ka koko calo rono bot mawagi ni, Ee, omyero kiter litino acoli kikome, ee, hmm, kiter ki, kineko, ka dong te gamo ciling myero kineko. Le enoni ducu pe obularo, pe obularo gamelle. Dong. Nenona ki kokona i kom Acholi ni, A Acholi, wun jo madongo ma pe nongo dong Acholi peko li weng weng weng weng weng weng, pe nongo dong Acholi peko li weng weng, Acholi pud tye, ludito mukene pud tye, labole. Watye ki Ambassador Olaro Otuno mono Acholi ba ma ngecce tye oweng maber, watye ki Okelo Okelo, watye ki Retired Judge Gal Diro, watye ki Ambassador Mwaka ki mukene madwong pwodi ento gubedo kany nen kerogi kerogi. i kom lokke eni, kelogi pe. Inongo ni pingo? Mwakawu pe romo ye dong wun wulok lok ada? Kobeddi i cawa-ni, lulok lukoko pe omyero obed calo mawa-gini. Lukoko-ni en aye wun onongo. Ka wutye ka koki. Koko wuwinye malongo loyo me ka ma wagi, ento inongo ni wulingo itik dok gang kobedi itye ka to. Acholi ringo winyo tero yite ka peko tye, rwodi kobedi rwodi acholi kobedi cawani kin gupokke, rwodi acholi kin gupokke. Rwot ma jo ma pire loyo ki jo ma cara loyo, kobedo ka in icung iwinyo icung wun acoli wucung winy lok ka kwene ma ada tye iye. Lokke ngole kene ma pe dok bene mito koni langol kop mo mito gin ango?

gini nongo ki bot jo ka pire, ludironi, ma gin waco ni gin aye ogwal pok i lobo Acholi-ni, gurwatte ki tim pa pire. Tim pa pire okelo ripot i nyimgi. Gin ango ma gin ineno dong ni ladit-ti dong tic kwede macalo won kom ma meggi pe dong tinge bot acara kulu? Cara oryemo ludito-ni calo gwok. Lok ma owaco ki ludito ni, Cit wuwac ki jo-ni, Oda! Goli ki jo-ni, Oda! Acwali wuwiny maber. Gin ma Cara otimo, omiye ki jo-ni instruction. Wai wun lutino acwali weng ma wutye ni, amito ni wucit wugam runi-ni igi-ni weng gubin i nyima gukwa kica. Gin gubino kwar kica, ngat acel acel owot ki dyang acel acel acel, wek aduggi i kera. Meno gin ma wun acoli myero wunge. Obedi ni oda ma Acana oorogi kwede, Me cito ka gamo rodi ma oa ki i kome. Dogone, condition, acalo minigi ni odug ki dyang, gudug ki dyang acel acel acel acel ki gwok ka gukwa ki i anyime. I kom bal ma itimo, i kom bal ma itimo, Acholi, Acholi tye ka cito ka kwene. Kobbe ite cawa ni. Dini nio duca waco ni dini aye tekwaro mono obino ki tekwaro pa meggi ma olwongo nyinge ni dini i kare ma gin bino ka loro lobo Africa. Gin guwoto ki tekwaro pa meggi eh pi en tekwaro tekwaro en aye jami weng eh ka imito lonyo. Tekwaro myero omini. Ka imito yotkom, omyero tekwaro omini. Ka imito ngec, omyero tekwaro omini. Wek omuni obino ki jami adek, obino ki dini, obino ki cukul, obino ki ot yat. He? Manyo tekwaro ma megi. He? Wun ludito acol wungeyo ni weng maber.

Tipo ma ki, tipo ni a ki iye, tipo, tipo ni a ki iye, tipo ma kilwongo ni dini ni, dini pa Kricito ni a ki iye. Tipo ni a ki bot kwin, kwin aye, kwin aye loyo, kwin me Britain, en aye loyo tipo pa Kricito ni, pien Kricito ocung i kom kalca ma beka jo ni. Kwin en aye. miyo twero ki Archbishop of Canterbury. Ka twero ma en en omiyo oketo ki wiye ni kobo ki Archbishop mukene me lobo mapapat me continent me Africa. Ka dong en Archbishop me lobo acel acel, eh, calo kobedo cawa ni Archbishop me Church of Uganda,

pa Britain ma kilwongo ni dini eni en dini pa Kricito nino ni? No. Ma megwa, i kare ma jo-ni bino, onongo dong wan otye kede, onongo dong wan acoli watye ki watye ki kalca ma megwa, watye ki dini ma megwa ma wan oloko ki Lubanga. Ee, Onongo dong wan watye kwede nyo onongo gin ni tye ka guwaco ni twon pe toro i ot. Actually wun wuwinyo twon pe toro i ot. Weko gin waco ni wun weng wuwek dini wuni. Kita muno obalo kwede tekwarowa en. Ento onongo wan bene onongo watye ki dini ma megwa. In ni wun lutela wungeyo ni weng maber. Ngo ma gubedo awaka ki olok eno-ni? Kobedo i cawa ni me rok ma tye ka lweny i kom acodi o o to the extent ma dong gin na mono otimo oweko donge mono pe pe pe oketo abila ni mono oweko abila ni got ento kobedo me rok ma dong obino ni me rok ma obino i lobo acodi ma kobedo tye ka lweny i kom acodi ni wang gi oyabo gitye ka neno ni abila ni pud pire tek omyero ki keto En Rwot ma kobbe gicar tye ka oda ring, lutelo acholi, politician, lumony, elders ni wucit jo ma oringo ki bota-ni, wucit wuduk igi cen, wucit wuduk igi cen, gukwako kica bota-ni. Rwot eni ma kilwongo ni acara-ni, ki litino acholi mukene calo odongo atogi, obedo gin guo wa ki cato, cato abila, abila pa kwaro, abila pa, kitye ka cato wa abila. Wun wuwinyo kome ni nino cal lok mo donge atye ka tera ne abalo nyi ater ki kote joro caro baka joro caro lateng eh joro caro labi joro caro lapol hmm pi eno keken Kobedo cawa ni, Wun jo amuru, ngo ma otimme i wang pii? He? Odong apo calo wil i wang jokku? He? Inu ni weng en aye program ma kobedo ni, Wun acel wuleng ni, Tit, acan aber, acan aber, acan aber-ri wun lworo aye waco ni acan aber, pien wungeyo kany aguti ka cana kany ocung iye. Kobedo iguti ka cana tye ni omyero ajugi ma iye acoli ni, kibalgi weng, kicatgi weng. A Ci dong gin ma mito wecewu, wun kany ma wun dong wutye ka gudo-ni, dong wuo kany arac, wuo kany arac. Pien ka an alwoko tibu, en lit wun wungeyo ni tibuni mere ada, tibuni tye, tibuni tye, en aye dong wun wuo kanya rac. Tibuni tyen acoli, kong wun wutem, kong wun wutem kong, an wun wutem kong ni oda ka cara biwaco ni wudwok joni weng gin guduk ki dyang acel acel-li. me kwaro kica-ni. Ma ino aye kany ada Acholi oo iye, peko ma ada Acholi oo iye, lok ada. Ngat mo ma romo waco lok ada pe. Ka wa i ot pe dong wuromo waco lok ada, ci dong wuromo waco ki gamente madit ni, Wun dong wuromo cimo wang Museveni nini? Ka gin atima rac, wunywako ni, No, no, no, Your Excellency, gin eni-ni dano wa pe mito. Ee, ka imito kwir ki botwa, tim gin eni, eni, eni, eni. Wuneno dong kit ma kaka atye ka lanye kwede. Wuneno kit ma kaka atye ka lanye kwede. Amito wuyiko loka ni, An macalo Honorable Mawa, dano dyere adyera, an pe abitye ki lworo mo i kom lok mo keken ma gubedo i mako kaka ma pe omyero awaci. Wuyab. Lukec ki kwene he ma nongo yam gibedo ki mony ma mony aye gwoko uya Jeru luketa ki kwene uya he Jacob olanya gi ti kwene Mon uyang jo ma wa mony aye gwoko gi he Ocora gi ti kwene he Ci ngom ngo ma an gubedo icara kati ka lok ba dok pud abed ka lwongo ba angeyo ni ito pe ni. Ento tipo-ni, tipo mucwala ni wac ka codi yam wa codi-ni, en ngeyo gwok ngeyo ni ka dong remo ka mawa oo ci dong agikki ka gamenna ka Museveni gwoki. Gwok ngeyo ni ka remo ka mawa oo ci dong litino acoli-ni egini dong weng ma gin tye ka neko acoli ki i komgi-ni dong agikki ki bikwayogi weng. Myero ca awac-wu ni acoli ka otem gong ngato gudo acoli ma kong oguda. Latinni bumwodo, bumwodo, bum, litinni, remona buweko litinni bumwodo ngom calo puk, pien atye ka lok pi tipo pa Acholi, dok otoko. Dong kokowa tye acel-li bot gamente ni Executive Order-ni obed Executive Order ma kitero nino pyeraaryo, obed me ada